Qırq iki yıllıq ayatından deyerli üç yılını Lesâ Ukrainka Qırımda keçirdi. Bu tılsımlı tarafqa o Qırım hatırları ve Qırım seslendirüvi, Şiirler bağışladı.
Birinci kere Lesâ Ukrainka Qırımğa biñ sekiz yüz doqsan senesi yazda anasınen beraber yazıcı olğan Olena Pçilkanen keldi. Ziyaretniñ sebebi ağır hastalığı oldı. O zamanda birinci şiirleri Endi neşir etildi. Deñizge sefer devri yazılğan edi. Anda yaş şaireniñ Odessağa ve sabıq türk Akkerman qalesine keznitüvden duyğuları tasvirlengen edi. Saq şeerde qız şahsiy dairede yaşayıp, bir ay devamında ragbetli çamurlarnen tedaviylengen edi. Tedaviy lüvniñ faydası az edi. Soñ Lesâ Kizlevge ketti ve biñ sekiz yüz doqsan senesi avgust ayında bu şeerge Deñiz tınçlığı adlı birinci qırımlı şiirini bağışladı. O böyle başlana.
Sıcaq üye vaqtında pencereme baqam. Kökler yarıq, deñiz açıq, bulutlar, küneş parlaq. Belki budır, Nur devleti. Altın kökleriñ yurtu. Belki mındaki halq bozğun avasını iç körmedi.
Seferniñ kelecek noqtası Bağçasaray oldı. Qırım hatıraları devrinde Lesâ Ukraenko üç dane sonetni, Bağçasaray, Bağçasaray sarayı ve Bağçasaray tabutlığı yazdı. Sanki iri bitilgen Tura Bağçasaray. Lesâ Ukrainka Bahçesaray tabutlığı adlı sonetini ve ilk adlı şiirini yazğan edi. Kökten altın ay nuru sepildi, beyaz divarlarda kümüşli yarıqlar parladı, tılsımlı taraf yuquğa battı.
Şaire körgen manzaranen meftün oldı. Şarqiy Bahçesaray şiirini Bibliyada tasvirlengen cennet bahçasınen qıyasladı. Kümüşnen yaraşılğan terekler ve minareler, sanki cennet qapılarını qorçalağan qaravullar, yüzüm yapraqlarına ziya nurları, uçan suvnıñ aqımları kibi yarıqları ve salqınları, selbi töpelerniñ acayip çizgileri, töpeden başlarnı salap keçken küller aqqında fısıldaylar.
Bağçasaray saraynıñ tasvirine şairi tek binanı degiy, öz şiiriy hasaslığınen o, bütün halqnıñ faciasını añlay ve oquyıcılarğa da añlata. Lesâ Ukrainkanıñ Bağçasaray sarayı adlı şiiri böyle tercime etile.
Yıqılmağan yıqıqlar tura. Er şey boşluqnen nefes ala. Apansız belâğa oğradın. Zalım körgede qorlandın. Zornen eşitile şelâleler sözleri, Köz yaş kibi tamlay tınıq suvları. Bu tılsımı olğan taraf kederlendi, Yıqılıp matem örtüsini kiydi. Arem binalarnıñ tek taşları qaldı. Bağça küllesinde esirler qartayıp, esir zaman içün közyaşlarını töküp, dülberlikleri sönüp bitti. Bedenleri oqşav bilmedi. Mında quvet ve esaret üküm etti. Lâkin mecal Vaqıtları bitti de, sonsız tek bu yerniñ esareti.
Seferini devam etip, Lesâ Ukrainka Aqyarğa qayta, andan Baydar qapılardan Yaltağa kete. Yol boyu Baydar ve Mordven, Şeytan merdveni, şiirlerniñ satırları peyda ola. Baydar şeerine kene de cennet qıyafeti tasvirlene. Bu Qırımdaki yerlerini ziyaret etkenleri elbette şairnen razı olur. Bu coyulğan, gizli tarafları unutılğan, arzu olğan cennet yeri. Onı çoqtan aradıqmı? Adisağa parahodnı bekleyip, şaire eki kün Yaltada bulundı. Mında o, Natsonıñ Yaltadaki evi şiiretni yazdı. Elbette, Qırımda yaşayıp, Lesâ Ukrainka tamır halqını, qırımtatarlarnı diqqatsız qaldırmadı. Tatar qızı şiirinde o, nazik ve mulâyim, yaş qırımtatar qıznıñ qıyafetini tasvir ete.
Şeer artında, qırılğan yolda, Sıcaq taşlı tarlada, Yaş tatar qızı kezine, Serbestligine sevine. Qara saçlı başında Yıfaq fesçik qızara, Esmirik körünişni Aq marama saqlata. Betni aça, qapata, Közleri yıldırım ata. Qara qaşlerden sırlı bu periniñ nazarı. Biñ doquz yüz seksen bir senesi iyülniñ ekinci qısımına şaire kene Qırımğa tedaviylev maqsadınen kele. O, Kezlevde Fontannaya soqağında, şimdiki vaqtında Revolyutsiyonnaya qırq bir, Mesken kira ete. Biñ doquz yüz seksen yedi senesi şaire kene Qırımğa kele. İyün başında o Yaltağa kelip, çuhurlar tarafında yazlıq evine köçe. Aypetrege kezintüvnen ilhamlanıp, o mektüp parçaları şeerini yaza. Yaltada Lesâ Ukrainka bir yıl devamında yaşay. Bu yıl devamında o Qırım seslendirüvi Devrini yazdı. Bayronıñ Kainı ve Şekspirniñ Makbetini ukrain tiline tercime etmege başladı. Biñ doquz yüz dört senesi Ukrainağa Kavkazdan deñiz boyu qaytıp, şaire Qırım yalısı boyu keçti. Qırımda yaşağan vaqıtları aqılına keldi ve o, Kezlev hatırası şiirini yazdı. Biñ doquz yüz seksen yedi senesi şaire kene Qırımğa qaytıp kelgeninen İyün başında o Yaltağa kelip, Çuhurlar tarafında yazlıq evine köçe. Ay Petrige Kezintuvnen ilhamlanıp, o Mektüp parçaları şiirini yaza. Soñ o Yalta merkezine köçti. Yaltada Leyse Ukrainka bir yıl devamında yaşay. Bu yıl devamında O, Qırım seslendirilüvi devrini yaza. Tavridadaki Ifigeniya dramatik destanı ile çalışa. Yedi yıldan soñ tuvğan Ukrainağa, Kavkazdan deñiz boyu qaytıp, şaire Qırım yaylısı boyu keçti. Qırımda yaşağan vaqıtları aqılına keldi ve o, Kezlev hatırası, şiirini yazdı.
Soñki kere Lesâ Ukrainâğa Qırımnıñ biñ doquz yüz yedi, biñ doquz yüz sekiz seneleri ziyaret etti. Qırımğa o, ömür arqadaşınen Kvitkanen keldi. Baar başına ömür arqadaşlar Balaklavada yaşamağa niyet etip Aqyarğa keldiler. Lâkin Aqyardaki ekim anda qalmağa tavsiye etmedi. Olar başta Alupkağa, soñ ise Yaltağa qaytılar. Başta Sadovaya soqağında Yalta musafirhanesine köçtiler, soñ ise Gornıy cadısinde, şimdiki vaqıtında Pavlenka cadısıü, Razanov yazlıq evinde oda kira eteler. Anda Şeeri Ayşa ve Muhammed, Dialognı yaza. Kassandra dramatik destanıñ soñki taririni yapa ve Rufin ve Prissila dramanı yazmaq devam ete. Mında Leysia Ukrainka ormannıñ sıq yerinde dramanı qayta işletti ve yazmağa bitirdi. Dağ artında bebekler parılday şiirini yazdı. Balaklavada yaşayıp Ömür arqadaşlar başta Yaltağa, soñ ise Kezlevge köçtiler. Anda Lesia Primorskiy şifahanesinde tedaviylengen edi, ondan soñ kene Yaltağa qayttılar. Bütün vaqıt devamında o, şiddetli çalışa edi. Bu Qırımğa soñki ziyareti edi. Hastalığı kerginleşe edi. Azaplı ağırsını yeñip, Lesia icadı içün quvet tapa edi. Ömür arqadaşınen beraber Lesâ halq ağız yaratıcılığını yığaydı, öz dramalarını qayta işletti. Lâkin hastalıq ondan quvetli edi. Lesâ Ukrainka biñ doquz yüz on üç senesi yazda Gürcistannıñ Surami şeerinde, qırq eki yaşında ekende vefat etti. Kiyevdeki Baykovaya mezarlığında defn etildi. Bugünki programımız soñuna keldi. Nevbetteki devirler programmasında körüşkence.